Lo neitu chhungkua nitin ei chawp dap a, harsa taka nung ve tawk tawk a lo piang ni mah se, Hyundai company dintu Chung Ju Yong a chanchin hi a ngaihnawmin thawhrimna leh taimakna hian hlawhtlinna a hring thin a ni tih a ti chiang hle a ni. Tun chungah chuan retheihna in a hneh theih loh Chung Ju Yong a chanchin hi i han bel chiang teh ang. Chung Ju Yong hi November ni sawmhnih panga sangkhat zakua sawm panga ah Korea rama thingtlang khawte takte Tongchin County an tih a a lo piang a. A pianna khua hi tunah chuan North Korea ram lamah a bet tawh a ni. Hetih hun lai hian Korea ram chu Japan ramin a awp a, nun a harsain an re thei em em mai a, Chung Ju-yong a pa pawhin harsa takin an chhungkua chu a chawm ve hram hram a ni. Nitin lo lamah hna an thawk a, An ei khawp trawk trawk an thar chhuak ve a ni ber mai. Mahse, chutiang khawpa rethei leh harsa chu ni mah se, Chung Tzu Yang-a chuan ngaihtuahna leh suangtuahna ropui tak a nei a. Chu mi tihhlawhtlin chu a rilru mawlhtu ber a ni. An chhungkaw dinhmun leh khawsak phung ngaihtuahin chutiang khawpa a suangtuahna ropui chu tihhlawhtlin theih niin lang lo mah se, Chung Ju Yong a thinlungah erawh beidawnna reng rengin hmun a chang ve lo a ni. Chung Ju Yong-a chuan a suangtuahna tihlawhtling tur chuan a hmasa ber atan an khaw chhuah sana khawpui lama pem chu a tih tur hmasa ber niin a ngai a. Mahse a pa chuan a lo remti hauh lo mai. A chhan ber pawh a pa chuan Loa hnathawhpui atan a duh vang a ni. An naupan lai zawng zawngin harsa takin a chawm a, ei an tling ve dawn chauh a, chutia khawpui lama awm bo chu a remti hauh lo mai. Mahse, Chung Ju Yeonga suangtuahna chu engmahin a dal thei si lo a, a pa hriat loh chuan an khaw chhuahsan chuan khawpui lam chu a pan ta a ni. Hetih lai hian kum sawm paruk mi chauh a la ni nghe nghe a ni. Thui tak a kal hman tawh tih chuan a pa in a rawn um phak a, in lamah a hruai haw leh ta a ni. Hemi hnu hian Vawili lai mai Chung Zuianga chuan an in chhuahsan in khawpui lam pan chu a tum leh thin a, mahse a pa in a hruai haw leh zel a ni. A tawpah chuan a pa pawh chuan a fa patum ruhna leh suangtuahna te chu hriatthiam puiin khawpui lam pan chu a rem tihsak ta a ni. Chung Ju Yong chuan a duh ang ngeiin Seoul khawpui chu a thleng ta a. Mahse, a lo beisei leh rin ang ngawtin nun chu a lo awlsam hauh lo mai. A tul tul thawkin zing nichhuah atanga zan thlengin rim takin hna a thawk a. A changin in sakna hmunah a inhlawh a, a changin delivery boy-a a ṭang leh lawp lawp a. Mahse, mi taima Chung Ju Yeong chuan beidawn san mai a tum reng reng lo. Hna chi hrang hrang a thawh kual hnu chuan buhfai zawrhna dawrah hian a thawk a. Chuta a thawh lai chuan dawr neitu pa chuan natna khirh tak tuarin a in enkawl nan dawr chu hralh mai a duh ta a. Chung Zhu Yonga chuan chu chu hun tha ni a ngaiin a pawisa khawlsa zawng zawng chuan dawr chu a khul ta a ni. A Mapuala sumdawnna a han nei ta leh bul a han tan chho ve thei ta chu a hlim hle mai a, rim taka thawkin hmasawn pawh a tum hle a ni. Mahse, vanduai thlak tak maiin kum sangkhat zakua sawmthum a lo inherh chhuah chuan Japan sawrkar chuan sumdawnna chungchanga dan khauh tak mai rawn siam thar in, chu dan hmang chuan Korea mite sumdawn tam tak chu a tih tawp sak ta a. Chung zingah chuan Chung Ju-yong-a sumdawnna pawh a bang bik lo a ni. A neih zawng zawng leh rim taka a thawh chhuah hmanga a din sum dawna chu tih tawp a nih leh tak si-ah chuan Chung Ju Yeong-a chuan neih nei lovin retheihna khura bawk hnu luhin a awm leh ta a ni. Mi tam tak tan chuan beidawn sana tawpsan tawhawm tak a nih laiin mi tumruh Chung Ju Yeong-a chuan a aia ropui zawka thawh chhuah leh ngei chu a tum tlat a ni. Kum eng emaw zat harsatna tam tak tawka mi hnuaia a thawh kual leh hnu chuan a sum khawl khawm sa zawng zawng nen chuan Hyundai Engineering and Construction tih chu kum sangkhat zakua sawmli leh pasarihah chuan a din ve ta rawih mai a. Hyundai tih hi Korean tawng niin changkanna tih emaw Bung thar tihna a ni ber awm e. He hming hi thil thar duh leh beisei reng reng mi Chung Ju Yong-a mi zial nen pawh a inhmeh hle a ni. Hetih hun lai hian Korea ram chuan indopui pahnihna a hmachhawn zawh hlim a ni a, kawng mumal a awm lova in lian leh ropui tak tak te pawh indona avangin mei vapah a chang zo a ni. Mi tam takin indohpui vanga chhiatna an hmuh laiin Chung Ju Yong ve thung erawh chuan chu chu hun tha ah a ngai a, Korea ram din thar lehna hun tha ah a ngai a ni. A construction company te tak te chuan hnate nau deuh, kawng siam te leh lei siam te leh a dangte sep deuh te an thawk ve a. Sum leh pai bakah thawktu a neih loh avangin hnalian an la thawk thei lo a ni. Kum sangha zakua sawmnga ah chuan Korean War an tih indona a lo thleng leh a. He indona avang hian a hma ang bawkin inkalpawhna kawngpui te a chhia a, lei a chim a, sorkar hmun pawimawh leh building chu vaivutah a chang zo leh ta a ni. Chu hun chu Chun Zu Yiang chuan hun tha niin a ngai a, a hmaa an thawh phak loh project lian leh sum tam zawk te chu thawkin an company pawhin hma a sawn nasat phah hle a ni. Hyundai Construction Company chuan kawng siam te, lei dawh leh lawng chawlhna hmun lian tak tak te siamin hma an sawn nasa ta hle a ni. Chun Zu Yiang a larna em em pakhat chu, Mi company tena an thawh ngam loh project lian tak tak lak a ching hi a ni. An company chuan chutiang project lian tham han thawhna tur sumawm sa an neih loh pawhin a bul a han tan tawp a, a tawpah chuan a hlawhtling leh nge nge zel a ni. Seoul leh Busan khawpui inkar kawng siam tur a nih dawn pawhin tu company mahin an thawk ngam lova Hnathawktu tam zawk leh sumawm sa nei lo mahse, Chung Ju Iang chuan chu hna chu bul a han tan tawp mai a. A finna leh thawhrimna nen a tawpah chuan an hlawhtling leh ta nge nge a. Company dangte pawhin an chung en phah ta hle a ni. Hyundai Company chuan an huang an zauh zel a. Kum sangkhat zakua samruk a lo nih meuh chuan South Korea rama Construction company lian ber pawl a ni tawh a ni. Mahse Chung Zui Yang chuan duh tawk mai a la tum lo. South Korea tana a rual awhna thin. Khawl lian zawk siam chhuahna factory dina lawng lian siam bakah Mizo te pawhin kan lo hmelhriat ve na ber. Lirthei siam chhuah chu Chung Zui Yang-a hmathlir a ni leh ta a ni. Chutih hun lai chuan chu thil chu thil theih loh hul hual angin a lang a ni. A chhan pawh South Korea ram chuan chutiang khawl lian siamna tur mamawh chi hrang hrang thir tha mai bakah mithiam engineer a tla cham em em a ni. Mahse, Chung Ju-yong a ngaihdanah chuan America leh ram dang pawhin an theih chuan South Korea pawhin kan thei ngei ang tih chu a ni bur mai si a ni. Tichuan, kum sangkhat zakua sawmruk leh pasarihah chuan Hyundai Motor Company chu a din leh ta a ni. A tirah chuan an company leh America motor siam tuhlun Ford Motor Company te chu an thawk dun a. US atangin bungrua te chaw lutin South Korea ramah chuan an remkhawm ta thin a ni. Chutih hun laia an motor siam langsar zual zingah chuan Ford Cortina an tih te hi a ni awm e. Chutia an thawh dunna zarah chuan Chung Ju-yong chuan motor siam chhuak tura thiamna leh hman rawmamawh te chu a zir belh zel a, Kum sangkhat zakua sawmsarih leh panga ah chuan Hyundai company chuan an mahni pual lio lio an siam, Hyundai Pony chu mite lei theih turin an zuar chhuak ve thei ta a ni. Reilo te ah Hyundai Pony chu Korea ram ah chuan a lar chho ta hle a, an ram a siam chhuah ngei car an han nei ve ta mai leh A man pawh a hma a mite aia a tlawm zawk taih avang chuan Hyundai pony chu an hralh chak hle mai a. A hnu zelah phei chuan ram pawnah hial te pawh an thawn chhuak ta a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat leh sangkhat zakua sawmkua inkarah phei chuan Hyundai company hian nasa takin hma a sawn a. Hyundai Excel tih car an siam chhuah leh phei chu Khawvel pumah an hralh chur chur tawh mai a ni. He Hyundai Excel hi a tirah customer te atangin sawiselna awm deuh mah se, company chuan rang takin a siam tha nghal a. He car-ah hian a hun laia warranty rei ber a pe ngam hial a ni. Kum sang hnih a inher chhuah meuh chuan Hyundai chu khawvela company lian leh hlu ber te zinga mi a ni tawh a. Mahse vanduai thlak tak maiin a dinchhuaktu Chung Ju-yong chuan kum sanghnih leh pakhat khan kum sawmriat leh panga mi niin he khawvel hi a lo chhuahsan ve ta a ni. A dinchhuaktu leh bulṭantu awm tawh lo mahse Hyundai company hian hma a la sawn zel a, lirthei siam mai bakah Lawng lian siam te, construction hna lian tak tak bakah tunlaia an uar thar em em, electric hmang lirthei siam lamah pawh an huang an zauh zel a ni. Hyundai company dintu Chung Ju-young-a tumruhna leh teirei peihna hi a ropui tak zet a, a larpui em em a tawngkam pakhat chu i tum chhin tawh em tih hi a ni. A hnuaia hnathawk leh midangtu pawhin a hau tak a theih loh tia an hnathawh tur chungchang an sawi reng reng hian chu zawhna chu a zawt ngei ngei thin an ti. Hyundai company leh a dintu Chung Ju-Yianga chanchin hi sumdawnna khawvela chanchin ngaihnawm satliah a ni ngawt lo va. Tumruhna leh beih hram hramna pawimawh zia leh hlawhtling tura thawhrimna leh teirei peihna min zirtirtuah i hmang theuh ang u.